hello avuxeni maxaka ndonto ku hambanahambana ni khesi ngopfu lamuntlha mi dyoni ka nkanelo wa gingirikani namuntlha hi la ku languta vhidiyo ya kokwani xinyori leyi va kha va vulavula mi nga hlamali namuntlha ni mbale hembe a ni tela ku tona okay va ka hina mi nga chavisi hi hembe leyi ni nga yimbala namuntlha a ni la ku vulavula hi hembe no va no va butiwa hembe namuntlha okay ni kombela hi vhe hi nghena hansi mara hi nge se nghena hansi a ni rhandza ku khensa swinene ka vanhu lava va hi sapotaka nkanelo wa gingirikani vanhu lava nga ku voni ka tivhidiyo ta hina lava ti xerhaku you can actually press share button you can share it ku va na vanhu van'wana va kota ku swi vona ku ri hi endla yini hale ka nkanelo wa gingirikani um xin'wana na ku va mi commenta laha hansi mi twa mavonelo ya n'wina ku ri mi ri yini se namuntlha ni lava hi languta vhidiyo kokwana xinyori loko a kha a vulavula i video leyi taka endzhaku ka loko ku humelele swo tala ngopfu ku sukela loko va hlonguriwe exitejini le mapongobwe ku ya fikela loko ku humelele um video kumbe voice note leyi nga humelela yi kha yi chingela kokwana xinyori hi ndlela yo ka nga tsakisi um ni kombela ku hi twa kokwana xinyori va ri yini kumbexana va ta hi byela timhaka tintshwa kumbexana ku na album a hi tivi
Na mi losa vaseketeri va Doctor Thomas Chauke na bende ya Xinyorisi Stars yi nga ya n'wina rixaka. Na ku mi vuyisa eka lembe ra tinomboro to saseka, 2020. Woow kokwana Xinyori ve ri i tinomboro to saseka 2020 mi swi twini lani so hi ve hi swi ta ku ri 2020 i lembe ro saseka hi ku dokodela wa swi vurile so ya a hi tweni ku va rini. marimpa hi 2020 loko yi tsariwe yi sasekile ne ni ri vuyani
na ku rhandza ku mi khensa vaseketeri mi ni seketele ngopfu leswi mi nga seketerisa xiswona a swi si tshama swi va kona emisaveni ha va ka hina
ende va hembi kokwani xinyori loko mo cheka ti-album ta vona to tala ngoti ti ti- ti tala ku xavisa ti-platinum ni nga vula la hi majagani leyi ya ku humaku ku nga ri khale the latest album xi mazisa number 35 um i album leyi nga xavisa platinum within 24 hours loko yi ta va yi humile so swa tikomba ku ri kokwana xinyori va na support yikulukumba swinene ende ke ni i munhu loyi a a- a- a- a realize ku swilo sweswo ku ri vanhu va va va support ende ke ni va swi va swi kota ku realize sweswo such a humble man isn't it
ni khensa swinene ku tlula mpimo vaseketeri mi ni seketerile mi za mi chicha na mfumo wa likombo wu vuya ka mina sorry mtani khomela ni karhata hi nkuku lowu wa ku ringela ndzhaku no a wu ringi kona laha wu ringa le ka video ne swi vula ku va nga va va rekhode swilo swa na majambu kumbexana mpfula rivaleriwa i swi khensa swinene ngopfu ina a tile emisiya ta ta kombela ku rivaleriwa kambe a swi helelangi kona kwalahaya wa ha ta tlhela a vuya loko a vuyile mi ta tivisiwa ximfumo na swi tiva leswaku okay i nge mi ta mi ta ni comment a fane ni yimisa yimisa video leyiwani so mec va yini aka ka ka kokwani xinyori va kombela ku rivaleriwa ne mm. so it's, it's true ku ri himpela va yini leyi ka ka ka kokwani xinyori a ni kumbexani ko va ti-fake news
ku na vaseketeri lava nga vaviseka ku tlula mpimo hi mhaka ya ku yiweteriwa ka mina ene ni nga endlangi nchumu tivani leswi vaseketeri A mi seketeli rihlanga ra le matini ra ku ninginika. Mi seketela doda. Tivani leswi vaseketeri. A ni nge mi xengi. Oh. A ni nge mi xavisi. Hi swona ma.
Va nga va kha va responda ka voice note leyi nga huma leyi kha yi chingela kokwana Xinyori ku ri va xenge Vatsonga hikuva va teke so called bribe. I'm not sure if it's true. Um. mina i said i didn't think it was, it was a bribe loko ri ke ni himpela mec va nga va va va nyike xo khoma hikuva a va yi va kombela ku rivaleriwa and impela ku a kombela ku rivaleriwa ka munhu wo fana dokodela cause dokodela i munhu loyi a nga na vuswikoti khale va ri kona ka vuyimbeleri a wu fambi ximandlamandla a ni swi tivi vanhu van'wana va swi tiva sweswona um so maybe va nga va kha va va hlamula laha ka voice note liya yi nga huma yi kha yi va chingela ku va va xavise xitragelo xa vatsonga a hi tweni
na mi rhandza mi ni komba rirhandzu lerikulu ngopfu ra ku hlamarisa hikokwalaho na ni rhandza hlayisekani ka lembe lerintshwa ra 2020 inkomo hmm.
Guys, such a humble man. Such a humble man. Dokotela is such a humble man, guys. yi helela kwalaha video mi ta ni khomela yi heleli kwalani mara loko yi la vulavula hi yona video leyiwani yi kombisa ku titsongahata ka kokwani xinyori mani ya ku ya tikomba ku dokodela yi le ku titsongahateni swinene Hi ku ri despite the fact that ku i munhu loyi ku nga khale a ri ka vunanga khale va kha va humesa vuyimbeleri I mean ku sukisela loko va sungula ku ba ximatsatsa kumbe xinyora hi xikalubama u sungula sungulo ku ya ku ya ku ya sukela loko va va be ximatsatsa number one ku ya fika ka number thirty five ka Majagani. va kume support ya le henhla tanihileswi mi nga va nga swi vula lani mara lexi xi ni tsakisaka hi video liya lexi lexi kahlehle ni twa ngo ri xa ni hlamarisa na ku xi ni ku ni va more humble na ku va ni swi vona ku ri he's a very humble man i ku va va nga rivali ku vaseketeri va vona i ku va va nga rivali ku ri va swi tiva ku ri vanhu va va seketela ende va va khensa kusuka embilwini ya vona hinkwayo. leswaku swilo sweswo swi swi swi tala ku i mean phela we're talking about a big xitsonga artist he's a legend you know in his, in his own right despite the fact that va swi tiva ku vanhu va va sapota still va ha ya hansi va titsongahata va ha ya hansi va khensa nseketelo you know swa vanhu van'wana loko wo za va seketela vanhu va vanhu va ten thousand kumbexana five thousand nyana kumbe ku kuma nyana three likes ka Facebook munhu se heyi i celebrity se heyi va va kuma makatla mi twa hi vona wa swi twisisa ha va tiva okay ha vulavula nchumu mara ku va munhu a kuma yena one thousand friends kumbexana um ten friends request kumbe five likes ka Facebook yoh mi tidlele mi ta kuma se va fambela henhla va na makatla ende kokwani Xinyori va le hansi mani. despite the fact that i munhu loyi a nga wina ti-award to tala mi na sixteen summers you know south african music awards sixteen khume tsevu wa tona wa ti-award um va tlhela va kuma na three wa ti-south african traditional music awards va kume tingani ta xitsonga music awards i think is ten so i munhu loyi va nga va nga va va nga na ti-award. to tala i khale va ri kona ka vuyimbeleri ende va va tlhela va va nyikiwa an honorary doctorate leswi swi endlaku ku hi va vitana hi ku hi ku hi vona dokodela i doctor Thomas Chauke i mhaka ku va nyikiwe an honorary doctorate kusuka le a University of Venda leyi a yi kombisa ku ri va nyikiwa philosophy honorary degree hikuva va tlakusa ririmi. so mm, so ni nga vulaka ku ririmi ra xitsonga so i ku i munhu wa wa hambule ku vona ka mina so mara vanhu vo tala va na ti-question lawani ku ri so leswi va nge um mec va ta tlhela va vuya futhi a na ha va yini le ka kokwani xinyori leswi va nge va ta tlhela va vuya futhi va ta va va ta endla yini va va vuya va ta va ta va va va khome swo va swa swa khoma kumbexani va vuya swimandlamandla kumbexana va vuyela ku ku endla e festival kwale kaya ka vona le va humaka kona Salema coz va ha tshama kaya va ha tshama le ka ka Saselamani so a ni swi tivi ku laha ku ri M_E_C se va vuyela yini kumbexana himpela leswiya swi nga kona swa maheveheve ya ku va ku va kume mali ku nga va ku nga ri swona ku nga ri ntiyiso na ende sweswiya hi ku swi ya ku swi ya ku hetiseka na nakona. Ni tsakisa hikuva va va va twisise ku ku ze ke ni province yi ze yi ti chicha yi ya hansi yi ya le ka Malamulele ya ka vona ya kombela ku rivaleriwa ka leswi a va nga swi endla le eMapungubye i ku va yi ku ri ku ri ku ri nseketelo wa vaseketeri va vona va swi tiva sweswo he is very much aware ku ri leswi swi nga endlaka ku ri na M_C kumbexana province hinkwayo kumbe South Africa hinkwayo yi rila coz ti-newspaper. T_V hinkwako a swi kha swi khavhariwa swilo leswi swa ku ri dokodela Thomas Chauke va va khichiwe exitejini hi nkani a swi ri kona emahungwini a ka ha ri ti-radio maphepheni so maybe the M_E_C maybe she wasn't aware ku ri how big Doctor Thomas Chauke is and how much loved he is in South Africa not only even in South Africa in Africa as a continent so. Ni twa swi ni tsakisa ku va va kota ku realize swilo sweswo ku ri va khensa nseketelo lowu vanhu va nga va nyika wona so no ni nga swi tivi ku loko M_E_C va vuya sweswiwani ku ta va kha ku leswi M_E_C va nga ta swi endlela doctor Thomas Chauke va ta va kha va swi endlela na vanhu lava na vaseketeri na. sweswo i xivutiso lexi nga kona na koho xin'wana xivutiso i ku xana loko loko va vuyini ha swi tivisa ku ri dokodela a va humesanga album ka lembe leri nga hundza swi nga ha lero twenty nineteen swi nga ha vula ku maybe ku ku na ti-surprise kwalano maybe va va nga vhe va incorporate-a ku va ku humesiwa album. maybe march who knows you know sosho ndibala hembe hi ta vonana hi march you never know yeah because vanhu vanhu vo tala ve le ku rileni ve ri dokodela ha swi twa swa ku um va va va tini va ta rivale va ta kombela ku rivaleriwa mec mara hi kombela album hi kombela ximatsatsa number thirty six so ya naswona vudokodela se na vo se va va va va va kurini phela dokodela mara he still looks young he still looks fresh you know um such a nice nice gentleman you know such a very humble gentleman so i munhu la titsongahataka kahle ngopfu so va tikomba ku dokodela i munhu la nga vupfa. ende i munhu loyi a nga a nga na vumunhu swa kala ku munhu a endla video yo fana na liya a khensa vaseketeri swa kala swi sweswo so mi ni twa hi nga ri video leyi ku summarizer ni twa nga ri yi hi komba ku titsongahata ka dokodela na ku va yi hi komba ku va swi tiva ku ri va na vaseketeri ende lexi xi nga endla ku ri va va va va province kumbexana va tiko kumbe va mahungu va va rila na vona i ku va vaseketeri va rilini ku sunguleni so va swi tiva swo swa dokodela so i swi ni komba ku ri i munhu loyi a nga a nga tsongahata swinene so va kala wona wo fana na dokodela ni ngo a hi va hlayiseni va ka hina xin'wana ni a ni lava ku xi vula hi hi hi mhaka ya ya ya ya video leyiwani maybe as a as a side track i ku A ndzi ta tsaka ngopfu loko vuyimbeleri byo fana na lebyi dokodela va byi endlaka byi byi byi byi nga tekiwa byi yisiwa mahlweni nkarhi wun'wani nkarhi lowu taka ku ri byi nga pfuki byi file no ka ni nga swi tivi ku ri dokodela va na strategy xa njhani ku ri va nga ku swi tirhiseni ku ri va kota ku groom-a vanhu van'wani lava nga ta kota ku yisa vuyimbeleri lebyi wa ha mahlweni na swi tiva ku ri ku ku na xibobo I think ku tlanga lead guitar kumbe base ka. ka ka ka ka ti-album ta vo leti ta ha kumaka sweswi ngopfu ka Majakane so a ni swi tivi ku ri va mani van'wana swi ta ku tshemba wa tlanga na yena no na swi tivi ku i still very much involve ka vunanga lebyi fanele lebyiya na na swi tiva ku Mhani Flow hambi sweswi Mhani Flow va nga solo right now she still goes and continue with that kind of music wa wa wa doctor Thomas Chauke so maybe this legacy yi fanele yi protect-iwa wa swi twisisa ku ri yini. Legacy ya Doctor Thomas Chauke yi nga pfuki yi lahlekile. Na ku loko siku rin'wana hi hlambanyisa hikuva a ku ri na dokodela Thomas Chauke, hi vulavula hi swilo leswi swi swa ha yaka mahlweni. Hikuva mara swi sungule na nkulukumba lowu. Ma swi vona? So ni twa swi ni tsakisile ku va kokwani Xinyori va hi va va hi update-ile lani. Ha va khensa ende ha va rhandza swinene mara hi lava album. Maybe hi nga vonana hi March kokwani Xinyori. Okay hi ta vonana hi March. Okay va ka hina. comment-ani laha hansi mi byela mavonelo ya n'wina ku mi ri yini mi yi vona njhani mhaka leyi uh, comment subscribe share share the video guys share the video on different platform facebook twitter wherever and then van'wani loko mi nge za mi subscribe you click the red button also click the subscribe button laha ka ka ka ka ti-notification bell guys vanhu vo tala va va vanhu vo thin va ni byelaka a va kumi ti-notification a swi tivi ku what what happen with youtube youtube yi cince matirhelo masiku lamawani so ni kombela ku mi loko mi tlika notification bell mi select laha ku all videos ku na private ku na whatever mara select all uh, option please choose the op all option there ku loko mi hindla ti-video mi kuma ti-notification ta hina hinkwato ma swi vona so ni khensa swinene va ka hina um ni khensa swinene mani na khensa ni khensa support leyi mi yi komba ku yonela ka nkanelo wa gingirikana ni khensa ku nongonoko wa hina namuntlha yi wu gimeta kwala xa mina i video na dokodela album ximatsatsa number 36 xi le ndleleni salut mi nga titimeli eke stores mi nga titimeli